Jeren diýip söýgüliňiz bar bolsa sowgat edip bilýäňiz. Arkada Nusret. Bura Mahkommet. Eşşi bolmak diýip şuňa aýdylýar. Salam dostlar. Şu wagt edil öýüň ýanynda bir zada nahar iýmäne geldik. Dos oglan bilen. Dos oglanam Ukrainadan geldi. Meň klasdaşym.

Agam
iýip oturan zadymyzam bul türkler towuk suwy diýýär muňa le şuny ýaly çorba içinde towugyň etleri bar şony ýaly gowy içine limonjyk aşlap goýuşdyryp güsürledýär şony ýaly guranda hemme zady gowy edip çeker aýlanyp zadyny dogasalanam utanýan näbolýan. Näme, men gidýän bolsam bak, ýok. Onda habarlaşarys. Ben ýoruldum haýat diýýär. Gaty erbet ýadadyg-ow. Ene, suň gidin-da. Suň käbir işleri bardy onuň, şony bitirjek bolup. Lütümiz süýndi. Lüt doldy-ow. Şu wagt indi öňki wideolarymda görkezipdim. Bir wideomda görkezipdim karantina wagty. Daşarda azajyk kişi bar wagty Istanbulyň iň adam köp bolan ýerleriniň birine gelipdik. Oňa-da Taksim meýdany diýilýär. Taksim. Şu wagt Taksim meýdany, şu tarapda Taksim meýdany. Şeýle. We şu ýolam Istiklal ýoly diýilýär. Türkiýäň iň meşhur ýollarynyň biri. Şu wagt nälikä? Şu wagt wirus zat biraz azaldy. Adamlar daşary çykyp başlady. Indi şu wagt nähili şony görmäne geldik şu wagt. Biram bahana bilenem muny aýlap ýörün. Aýlanýas ikimiz bile. Ene adamlar başlady. Şu wagt entek wirus doly gutarmady-da. Şonda şunýarak biram wirussyz wagty göz öňüne getiräýiň özüňiz. Megerem şu taýy Istiklal jaddesi diýilýär, türkçesi Istiklal köçesi. Maskamyzam ýerinde dur. Jeza iýmäli. Şonýaly şu wagt wagt ýowaş ýowaşdan Istanbulam turistler zatlar gelip başlady. Şu wagt Ýewropaň köp ýurtlary açyldy. Aziýaň köp ýurdy açyldy. Ýöne ýene-de käbir açylmadyk ýurtlar bar. Şeýdip gelýärler. Ana bulam Ukrainadan geldi.
Lakos dinlerim bilýär. Lakos 50%. Dara, bir da şu wagt Ukrainadan geleňde Nähilli samolýot adam kändimi? Nädip haýdýar? Ýarty boş. Ýarty boş?
Kän dälmi? Adam az öňküler ýaly ýok. Ha, ýöne ýene gelýärler ha? Ha, ýöne-de gelýän bar. Köpüsem dynjalyşa gelýär. Dogry. Baranda sen al alyşdyryber. Aý nä pully joglanlar da ýöne görýäňmi? Lakosta zada giren bol. Lakos, Adidas, Nike, Puma. Bidä diňe bulaň Zadyny göräýmesek elläp göreris adyrt ýöne. Oýun edýän o menem ine. Poloçik geýýän. Onam arzan alypdym da, skidkaly wagt alypdym. Ahyr jam tozanyň içinde ýöräp-ýöräp kir bolup gitdim. Sonýalak häzir aňyrlarygam ýöräp ýene alar. Muny birazjyk zadyn alyşdyrsyn. Pulluoglanyň zady näme diýsem ýagdaýy başga bolýada.

Ýa muňa menýu düşünýärler. Içinde howuzjagaç, butjagaçlar, zatjagaçlar bar. Meňkem şul iki sany burger, kartoşka. Papaýasam reklama edeýin, belki sponsor tap bolar. Bar onda islände açyp bolsun, habarlaşarsyň. Muňa seredä-ow. US polaň külüni çykaryp gaýtdy. Ine bir topardan 1300 TL'lik zat satyn alsaň, ýanyna şuny berýän ekenler. Bulam fabrika markaňky. Fabrika marka.
Öz bahasy 500 TL, şony ýanyna berilýär. Içi doly eşik tüweleme. Näçe ýyllyk eşigiňi aldyň-a? Aýça kadyňam. Howkan fan eken. Kurtarmanka gylan. Yetişin dara. Eee reklama edip otyr da bizle kolan şu atla.
Numal. Wygyrny da tapmyram. Men hem näçe sagatda bile şuna garaşdym. Indi şu garaňky düşüp barýa. Ýuwaş ýuwaş ýöräp barýa. Nirä barýas? Galata.
Galata.
Galata kulesi diýip uly bir bina bar. Şoňa barýas. Öňki bir wideomda görkezipdim. Ýöne üstüne çykmadyk, çykmandym. Indi häzir göreli, eger oçered dagy köp bolmasa, oňa-da çykmany planlaýarys. Bular hälki aýdyşym ýaly Istiklal köçesi entäk gutaranok. Adamlar edil öňki ýaly. Känden. Ýene şu wagt gaty azandy. Şu köçede hemme zat bar. Magazin, ýene kafe, sowgat zatlar. Näme gelýämi, näme bilýämi bolsa bar zat. Karaoke, maraoke olaram bar. Eee, bir zatda gürrüň bar-da.

Megerem Starbucks. Meňe özüm kofe halamok şoň üçin Starbucks-a zada girip gören zadymda. Bir gezek girip gördüm onda tanyşlar zatlar bilen bile. Kofeň ýysyna da bolamok. Hawa.
Kofe içjek bolýaň indem. Elinde şunuň bilen ha. Bolup barsyn.
Adam köp eken. Anna iyi de. Thank you. Mugt düşdi diýip bar-a şu wagt begenip barýar astynda bar-a. Muny aglap goýberdiler bilýäňizmi? Gowy. Ýa ýa ýöne gowy düşdi la. 1300 astynda 1000 näçe TL? 1500 TL zat bolandyr. Ondan Ony bir topar skidkalar bilen bir müň üç ýüz on dokuz TL boldy. Bir müň üç ýüzi geçseňem ýanyndan şuny berýärler. Muňam ba- öz bahasy bäş ýüz TL. Başga e, bir bir hil peýdalyrak zat gürrüň bersene. Meselem, sen Ukrainadan geldiň bilýäňmi? Geçip aljak bolsaňyz Türkiýä gelenizde Pul otlanmaly, moşny almaly. Ha, hawa. Soňuna çyn almaly.
Näme? Jylkyny çykarmaly ara, alyp al. Türkiýede eşik arzan.
Tekstil bolsa aglaba almaly. Tekstil, tekstil, tekstil ugry arzan, tehnologiýa ugry bärde. Tehnologiýa ugry gymmat. Şoň üçin ine Ukrainadan geldi, ýumrup gitip barýar, şa indi ýene aljak diýip otyr o. Zordan sakladym ýaňyla. Boldy ho, soň geler taksistler. Aslynda ýaňky taksinde gaty aýdymçylar zatlar taksim ýolunda ýol ýolda gitara salýanlar, skripka salýanlar gaty kän ýöne şu wagt Wirus ýüzünden ýok. Staýda gitaristler bar eken. Aýdym çalyp otyrlar. Bu köçe de gowja. Şuny aljak. Owadanja kafeler bar.

Şoň üçin hemişe habarlaşmak üçin Ha, sen okuwa salýaňmy? Okuw ugrunan mesele däl nesip bolsa. Ha, ine.
Ukraina okuwa girjekler habarlaşyp bilýärler. Mesele däl diýýär. Başga? Bar kelle şu naharda. Swat turistler hem bar. Aslynda bäleri bar ha, turistden gaýnamaly şu wagt, aslynda şu wagtlar ýöne wirus hemme kişiň planlaryny üýtgetdi. Aý bolýa biz ýuwaşjaşdan şu ýoldan Galata barýas aňryk barsagam açar. Dostlar ine şu arkamdaky Galata kulesi şu wagt ýöne görşüňiz ýaly ýapyk eken. Ýogsam şo üstüne çykjakdyk üstünden Istanbuly Ýokardan seretjek Istanbula. Bolmady. Bulam gynanyp otyr şu wagt. Şeýle edip ýokarda. Şeýle edip ýokarda surata düşjekdiň da. Bolmadymy? Indi nä ser, şeýle ser çekirämeden. Oy, otur. Ýadatdyň-a ýaman ere. Gör gör. Ay näme gidip Ukraina gyzlaryny görkezmeli da. Profil surat çaşyna goýmaly. Şo dämi? habarlaşarys. Dostlar şu wagt gämi bilen Eminönüden Kadyköý taraba barýas. Biram size Stambuly garaňkyda görkezeýin. Dadaň, dadaň, daň, daň, dadaň. Görýäňizmi? Alýo.

Rahatladyjy görýän. Diňe şeýle seret gidibermeli. Başga zadam gerek däl. Ana bir samolýodam awariýa bir ýeri. Nesip bolsa ýollar zatlar gowy açylsa bizem şeýdip gitsek. Boldy indi Istanbulam ýadandyr bara bizde. Başga ýerlerem ýadyryp gaýnady. Bu gün hem şon ýaly geçdi. Aslynda bu gün biraz köpräk aýlanjakdyk, ýöne tüweleme sag bolsun bir başlady almana, eşik goýmady magazyndan. Şonuň üçin biraz wagtymyz gitdi. Nesip bolsa ertir has gowy ýerlere aýlanmakçy. Häzir ýapjak. Gönem şakyrt ertere geçýär. Bar onda sag boluň. Dostlar bu gün eýýäm düýnüň ertesi. Öýden çykdyk. Soň metrobsa mündik. Metrobusdan soňam Şu an Istanbulyň Pierre Loti diýen bir ýeri bar. Depede gutap barýar. Bula menä gypdyryp barýar. Gaz çalyp ýörýär bara. Menem yzyna ýetişjek bolup şeýdip. Gitjekýerimizem Pirelosy diýýän şo baýdagy görýäňizmi türk baýdagy şo taraba barýas hany teleferik bilen gidilýär aňyrygam häzir bärden teleferige münýäs soňam aňyryk gidýäs soň teleferige münüp soňam ýolbazar eşşi bolmak diýip şuňa aýdylýar ýaňy öýden çykmazkak interneti seretdik Açyk diýip durdy, açyk diýip ýazyp durdy. Şu wagt geldik, dört aý bäri ýapyk ýara. Biderek geldik şonça ýolla. Sen näme edýäň bu barada? Şu wagt gynandy, zat diýip bilenok, garaş. O dereje gynandy. Men hem diýýän, bärde bir topar mazarlyklar bar, gelemde bir zat çalyşar, bir doga zat okap gidelim diýýän. Şo däl. Bärsem şeýle zada Eýýup Sultan metjidine gidýär. Olam Istanbulyň meşhur metjitleriniň biri. Bärde sowgatlyk zatlar bar, suwenir, ol bul. Aýlanalymy sowgatlyk zatlara.
Gelenimize görä göräýeli.
Aý gelenimize görä hawa. Doga okaly. Bärlik aýlanyp göreli. Ýo internetde näme üçin dört aýar ýapyk bolsa bara näme üçin ýapyk diýip ýazaýyň da adamlar kösäp ýörmän. Soňra kynlyk saýasmak. Öz bilelikleri ýa şunýaly bahalary sowgatçy agyslar bar. Ady eger Jeren diýip söýgüliňiz bar bolsa. Sowgat edip bilýäňiz Derýa. Rana diýýä. Ilýa Okan. Türkiýe. Ýagmyr diýýä. Türkmen atlary-a ýok eken ýöne. Bärde atlar ýazylyp. Bärde görýäňmi?

Turaýyşa köle öýdýän bulama. Aý pully joglanlar da näme. Ha. Şeýdip suraga düşýän ekenler. Suraga düşüp şeýdip eşikler geýýän Osmanly döwrüň eşikleri 15 TL. Pierelotda mana o Şundan şeýle teleferik bilen gidýäň, aňryk gidýäň, depede gowy çaý içilýän kiçijek kafeler, zatlar bolýar, çaýjagy salyp, şeýdip Istanbula seredip çaý içýäň. Keýpli. Sen surat düşek bolýaňmy?

Sowatjyga saljak bolsaň al. Saňa garaşyp oturan kändir aňyrda. Özüm ýasaýan-da şuny aljakla öýdüle.

Onda Nusrete köp kişi bilýändir. Nesip bolsa şoňa gitmekçi. Nusrete baramyzda açaryn. Bärinem görkezäýin gelenime görä. Şu tarabam Istanbulyň gowja ýerleriniň biri. Edil şu toçkada dört sany targowy sentr bar. Şu tarapda Metro City diýip biri bar. Bul Özdilek, bulam Wyndham Grand oteli Istanbulyň meşhur otelleriniň biri. Şu ullakan. Özdilek Park targowy sentr ikinji. Üç aňyrda-da zat bar. Kanýon diýip bar, biz şu wagt kanýona barýarys, sebäbi Nusretiň Nusretiň Istanbulda meň bilýänim iki sany ýeri bar. Biri Kanýonda, Kanýon targowy sentriň içinde. Ikinjisi hem Etiler diýip bir ýerinde. Soň dördünji targowy sentr hem şo aňyryk görýän uzyn Safir diýip. Oň aşagy hem targowy sentr. Istanbulda iň uzyn bina şol. Şo aňyrky Safir. Oňam iň ýokarda çykmak üçin olam pully. Öňler arzandy şu wagt otuz iki otuz iki TL bolupdyr. Bulam kanýon. Muňam bir zat aýratynlygy zat üsti açyk. Meselem, ýagyş, gar zat ýaganda içini ýagyp bilýär. Häzir içine girip görkezerin. Akgoma tiräýtse. Ana, ýitirdik. Nirde ol-ow? Akmammet! Ya girip dörtmüka. Yaman çalt dörýär ol ýetişip bolanok oňa. Hany tapaýyn men ony. Ine kanýonyň içi, kanýon targow sentriň içi. Buram şeýle. Şunýarak. Üstü açyk. Kafeler, zatlar var. Bärde eşik magazinler var, bir topar. Yokarda Starbucks. Nahar daydı yokarda eden. Aşağıda oğudan kafeler var. Şimdi yarık. Leban.

Sen näme diýýäň bu targow sentr hakynda? Iň gelmejek targow sentrleriň biri. Hawa. Bar gelmeli ýerleriň biri dara.
Men öňem bir gezek, ýekeje gezek gelip gördüm Nusrete. Onda-da şu bärik gelipdim. Soň bulam haçandan bäri Nusrete gideli gideli diýip ýördi. Ondan şu gün gelmäne karar berdik.

Seýit Ana Nusrete baraly. Nahary görüp bara kamera ýatdan çykyp gidipdir a o şu wagt diýýän iýip başladyk görkezeýin menýuny görkezeýin şunýalak uly burger kartoşkasy üstüne sosy bar ýanyna islän içejegiňi içmek üçin islän zadyňy alyp bilýäň. Bizem ananas, soň başga näme bar içinde? Pyrtyklar zat bar. Şonuň garyşyny, suwuny aldyk. Arkada Nusret. Bura Magtkommet. Nähili gowymy tagamy nähili? Tagamy gowy ekeni.
Ýerem şunýalyk, şu wagt hiç kim ýok eken. Aýna krizisda, korona, hem adamam az. Şonuň üçin şu wagt daşarda iki çykyşy bar. Soň bizem biz bar. Bahasam şuň bahasy ikisi ýüz elli TL olam näçe bolýa ýigrimi ýigrimi iki dollar töwerek bolýa. Buram muň ýanyndan ýene zat bar. Iki sanagam tatly gelýä nesip bolsa. Sonýara onda işdämiz açyk bolsun.
Nusret.
Dostlar ine bulam nahardan soň gelýän Süýjülik, süýjülik diýilýän tatly-da, arasynda marwažny bar. Munam görkezaýyn diýdim. Şonýarak hemmesi kişi başy ýetmiş bäş TL. Geý kellä, geý.